Ges i wybod am y storyline cancer tua blwyddyn yn ôl. Ymateb cyntaf fi oedd, oce. Yym, jyst achos bod o, mae, mae o'n, mae'n bwnc mor ddwys a mae'n effeithio gymaint o bobl. Dwi ddim yn unigryw o gwbl yn hyn, ond mae gennym ni dipyn o hanes o gancr y fron yn y teulu. Dwi'n meddwl yn y deg mlynedd diwetha, Mae mam di gael o, chwaer mam di gael o, a fy chwaer nghyfrath yn ei 30au hefyd. Dwi'n ymwybodol fy gymaint o bobl yn gwylio rownd yr own sydd wedi cael profiad uniongyrchol neu profiad teulu o gancr. O'n i jyst rili eisiau gwneud yn siŵr bod ni'n trin y pwnc efo'r parch mae'n haeddu. Pan mae'r storïwyr yn dod â syniad am stori mor fawr â hyn i ni, mae'n stori arbenigol iawn a 'sgynnon ni'm llawer o brofiad yn y maes. Mae'n rili pwysig i ni bod ni'n gwarchod pawb sy'n gweithio rownd a rownd. Dach chi byth yn gwybod sut mae'r straeon 'ma yn gallu effeithio ar gast ifanc a hŷn. Weithiau mae pobl yn meddwl ella fyddan nhw'n hollol iawn yn gwneud y stori ond wrth actio'r stori mae pethau'n codi. Felly efo stori fawr fel hyn Yym, alla fod yn agos at galon bobl. Mae Crwysle nhw wedi drafod efo'r hwylus y lles sy'n gallu cynnig cefnogaeth a cymorth iddyn nhw efo delio efo'r stori. Da ni gyd yn gwybod mae cancr y fron yn effeithio gymaint o bobl, da ni gyd fel sgwennwyr yn abod rwy'n sydd wedi bod drwyddo fo, dwi yn bersonol yn abod pump o ferched sydd wedi gorfod delio efo fo, brwydro fo. Dwi'n meddwl mae'n bwysig i ni fel storïwyr a sgwennwyr rownd a rownd bod ni'n neud pethau sydd yn bwysig i'n cynulleidfa ni a sy'n berthnasol i'n cynulleidfa ni. So nathon ni ddechrau meddwl am y stori yma a'r stori yma i Lowri a wedyn yn amlwg y cam cynta i ni efo unrhyw stori fel 'na 'dan ni isio neud yn siŵr bod ni'n neud o'n gywir. Mae cyfleu stori, mae person go iawn 'di menthyg i'r rhaglen. yn gyfrifoldeb a dan ni mor ffodus bod Nia jyst di bod mor hael efo'i phrofiad. Fod jyst yn anhygoel gallu siarad efo Nia, bod hi jyst mor agored, fodlon rhannu a dwi'n meddwl rili isio rhannu ei stori hi hefyd. Nes i gael diagnosis o ganser y fron yn mis Tachwedd 2023. O'n i'n 46 oed. Mi ddoth o yn sioc enfawr. Oedd o'n daith a hanner wnes i fynd arni hi a fel mae pob person sy'n cael diagnosis o unrhyw fath o ganser, mi wnes i gael y diagnosis a wedyn mi fuodd raid i mi fynd drwy broses o gael mastectomy, ac wedyn mi oedd raid i mi hefyd gael cemotherapi. A wedyn mis Mehefin llynedd nes i gwblhau y cwrs yna. Ti 'di ca'l biopsi? Do. Do gesh i o'n syth. Odden nw'n ama unwaith nathon nw weld y lwmp 'ma.

Nes i fynd i fewn yn hun ac o'n i'n di disgwl hynny, o'n i di meddwl swn i'n cael gwybod efo Rhys wrth yn ymyl i. Nathon nhw yrru fi i ga'l y profion 'lly a wedyn nathon nhw ddod dynnu fi drwodd wedyn yym i ga'l y sgan, ie y radiograffyr nath ddeutha fi yn union fela 'lly t'mod deud o 'di hwn ddim yn edrych fatha cyst, ma' hwn yn edrych fatha rwbath, fatha, fatha bach o ganser. Ie. Yym, ond fedra ni'm bod yn siŵr. A nes i ga'l bach o sioc bo' nw 'di... Ia, bo' nw 'di deud... Deud fel 'a. Ti'n gweld y petha ma'r teledu, dau berson yn ista mewn swyddfa ag yn ca'l gwybod cyn rywun dros y s-. Ond ddim fel 'a ddigwyddodd o. Caru chdi. Hannar nos i lenwi dy gôr. Jyst waw 'de? Ie. T'od ar y pwynt yna mond mond chdi a a dy deulu di sy'n bwysig i chdi, t'mod? Ti'n mynd i wella wyt? Mae pawb yn mynd i neud 'u gora i neud yn siŵr y mod i. Ocê? Mae hwnna'n dod â fo nôl o ran deutha plant. Oedd o'n galed iawn deud wrthyn nhw. Oedd Gwern genna i yn bymtheg dwi'n meddwl ar y pryd a Lisa'n ddeuddeg ac yn amlwg oedd yna gyfnod lle oedden ni'n ypset ofnadwy a ti'n meddwl oedd o'n ddiwrnod anodd. Ond oedd genna i hefyd wrth gwrs oherwydd yn oedran i angen deud wrth fy rhieni fi ac os rhywbeth oedd hwnna'n galetach na deud wrth y plant. Oedd hwnna'n heriol iawn. Oedd. Achos y fi sydd wedi edrych yn ôl nhw. Ie, yeah, ie. Yeah. Ond uh, maen nhw'n ffantastig. Dwi'n mwyn gwybod beth sy'n ei heb nhw. Maen nhw wedi bod yn anhygoel. Ond o'n i'n poeni mewn hlant, o'n i'n poeni am yr hieni, oedd nhw'n poeni amdana fi. Yeah. Ond fyswn i'n wedi gallu gwneud hyn heb nhw. Yn gobaith ni rownd a rownd ydi bo ni yn cyfleu straeon fe neith pobl uniaethu efo nhw, straeon sy'n real a sy'n cyffwrdd pobl sy'n gwylio, a 'dan ni'n gobeithio bo ni'n gneud cyfiawnder hefo stori Lowri, er bod o wedi selio ar stori Nia ac bo ni isio neud cyfiawnder â hynna, Oedden ni hefyd yn ymwybodol o'r stori Lowri, 'di hon hefyd, stori Lowri a Philip a'u teulu nhw. Wrth ymchwilio i brofiadau gwahanol o ganser, mae profiad pawb mor wahanol, o'r lle mae o, yym, diagnosis, triniaeth, yym, prognosis, ond oedd o'n gymaint o angor i ni rili i fedru dilyn stori un person, jyst i wneud yn siŵr bod o mor ffeithiol, gywir a phosib rili. Ti jyst eisiau gwneud yn siŵr bod chdi yn diolch ac yn dangos y parch yna i'r person sydd wedi menthyg eu stori nhw i chdi yn y ffordd mwyaf posib.